Salam hormatly ýaşlar! Himiýa teme atly kanalymyzda bu gün siziň bilen ilkinji sapagymyza başlaýas. Sapagymyzyň ady Alkanlar. Bu tema gaty uly bir tema bolansoň, ony ikä böldük. Birinji böleginde alkanlaryň fiziki-himiki häsiýetleri we alnyşyna seredip geçeris. Onda näme, sapagymyza başlalyň. Ilki bilen size alkanlar gündelik durmuşymyzda nirde gabat gelýänini birazjyk aýdasyň gelýä. Sebäbi adama bir zat düşündiren wagtyň oňa ine şu zat durmuşymyzda şu şu ýerlerde ulanylýar diýip mysal getirseň has gowy ýadynda galýar, has adam bir gyzyklanýar tema bilen. Ilki bilen hemmämiziň ýa-da köpimiziň görendiris, gaz boçkalary, demirden gaz boçkalar bolýar. Oň içinde ýanyjy gazlar, tebigy gaz, içinde alkanlar, metan, etan, propan, butan ýaly gazlaryň garyşygy bolan we ýangyç hökmünde ulanylýar. Ýagny obalarda ýa-da täze öýlerde, hany intäk gaz çekilmedik bolsa, şo ýerlerde ýa-da toýlarda, üýşmeleňlerde ýörite gaz ýakmak üçin ulanylýar. Ikinji bir mysal, köpimiziň ýa-da hemmämiziň öýümizde ulanýan häzirki döwürde dezodorantlar, saç spreýleri ýa-da başga spreýleriň içinde köplenç ýanyjy gazlar bolýar. Şunuň ýaly ýanyjy piktogrammasy, ýanyjy diýip yşaraty bolýar. Şonuň içinde şu taýda görşüňiz ýaly butan, izobutan, propan diýip ýazylypdyr. Diýmek, alkanlar bu spreýleriň içinde hem bolýar eken. Üçünji bir mysal bolsa, häzirki döwürde meşhur bolan gaz bilen işleýän awtoulaglar, olaryň içine LPG şeýle ýazylýar. LPG ýagny liquefied petroleum gas ýagny suwuklaşdyrylan petrol gazy, nebit gazy. Muň içinde-de ýene metan, etan, propan, butan ýaly gazlar bolup durýar. Alkanlaryň atlandyrylyşy Alkanlar ilkinji dört sanysy, metan, etan, propan, butan, özlerine mahsus sözler bilen atlandyrylýar. Ondan soňkylary bolsa grek sanlary boýunça atlandyrylýar. Mysal üçin, penta diýmek bäş diýmek. Şonuň üçin ady pentan bolýar. Heksa diýmek alty diýmek heksan, hepta diýmek ýedi diýmek heptan, okta diýmek sekiz oktan, nona diýmek nonan, dokuz diýmek nonan ýagny şeýle yzygiderlikde hemmesi dowam edip gitýär. Atlandyrylyşy şeýle aňsat usulda sistematik görnüşinde dowam etýär. Indi alkanlaryň alnyşyna seredip geçeliň. Alkanlaryň tebigy çeşmelerden Alnyşy bar we himiýa usuly bilen, sintetik usuly bilen himiki reaksiýalaryň netijesinde alnyş usuly bar. Indi tebigy ýagdaýda alnyşyna seredip geçeliň. Alkanlaryň iň uly tebigy çeşmeleriniň biri tebigy gazdyr. Tebigy gaz öz düzüminde metan, etan, propan, butan ýaly gazlary saklaýar we olaryň gazlaryň prosent massa prosendi, ýagny düzümdäki iň köp tebigy gazyň iň köp gaz metandyr, ondan soň etan, ondan soň propan, ondan soň butandyr. Az gaty az mukdarda azot gazy, kömürturşy gazy we beýleki gazlar hem saklanýar düzüminde. tebigy çeşme hökmünde iň uly çeşmeleriniň biri bolsa nebit bolup durýar. Alkanlaryň we beýleki organik birleşmeleriň iň uly çeşmelisi nebitdir. Nebitiň düzüminde gaty köp mukdarda her hili organik birleşmeler bolup durýar. Olaryň esasy agramly bölegi alkanlar. Alkanlary bir-birinden nädip aýyrýarlar? Mysal üçin göz öňüňize getiriň, bir sany çorba ýaly hemme içinde Alkanlaryň hemmesi garym-gatym, ýöne şony himiki ýol bilen, ýagny gaýnatmak we distilirlemek ýoly bilen bir-birinden aýyrýarlar senagatda. Ony şeýle gysgaça düşündirip geçeýin, ilki bilen nebiti gyzdyryjyň içinde nebiti gaýnama temperaturasyna çenli getirip, bir sany şeýle diklikgän bir demir kolana, demir sütüne salýarlar we elbetde gyzgynlygyň, energiýanyň hasabyna ýaňky nebit, gaýnap duran nebit bugarmaga başlaýar we buglar aşakdan ýokaryk hereket etýär. Ýöne şu sütüniň dikligine her ýerde şöyle demirden oňarylan päsgelçilikler goýulan. Indi biz himiýadan, fizikadan bilşimiz ýaly, Madda gaýnamak temperaturasy diýip bir zat bar. Arassa maddalar gaýnamak temperaturasynda hem kondensirlenme kondensirlenýärler. Ýagny gaýnama temperaturasy gaýnama temperaturasy deňdir kondensirlenme temperaturasyna. Ýagny Gaýnamak diýmek suwuklygyň gaza öwrülmegi, kondenserlenmek gazyň suwuklyga öwrülmegi ikisem şol bir temperaturada arassa maddalarda şol bir temperatura bolup geçýär. Indi has size düşünikli bolmagy üçin şöyle mysal getireýin. Şu taýdan göz öňüňize getiriň, ýaňky buglar hereket edip başlady aşakdan ýokaryk. Indi şu her demir päsgelçiligiň jaňjagaşja şu görýän jaňjagaşlarymyza ýetende Ýaňky buglar ýuwaş-ýuwaş, nebitiň buglary ýuwaş-ýuwaş sowamaga başlaýar. Mysal üçin, ýaňky alty ýüz gradusdaky nebitiň buglary ýokarlykgan hereket edip, iki ýüz ýetmiş gradusa çenli sowaýar welin, şo taýda näme etýän eken, uglerod sany ýigrimiden elläe çenli uglewodorodlar şo taýda kondensirlenýär we şu turbajykdan akyp daşary çykýar. Ýagny birinji bölümden bolup geçýär. Ondan soň ýene ýokaryk dowam eden buglar ýaňky demir päsgelçiliklere degip sowaýarlar we ýüz ýetmiş gradusda näme etýän eken kerosin ýagny uçar uçarlar üçin ýangyçlar näme etýär kondensirlenýär ýagny suwuk halyna geçýär şu turbadan şeýle daşyna akýan eken. Onsoň ýene-de ýaňky buglar öz ýoluna dowam etýär. Indiki demirjiklere gelen wagty ýüz ýigrimi gradusa çenli sowap awtomobiller üçin ýangyçlar bolan gazelinler diýýär, şeýle suw kalyny öwrüp turbadan akyp daşyna çykýan eken. Onsoň iň soňky demirjik demir tabajykda ýetmiş gradusa çenli sowaýar we o taýda naftalinler diýýär, şeýle bölünip suw kalynda aýrylýarlar. Iň soňunda bolsa sowap sowuklyga öwrülmän gaz şeklinde nämeler, gazlar çykýar. Ç1, Ç4, ýagny metan, etan, propan, butan uglewodorodlary bölünip çykýan eken. Ine şöýlelikde nebiti birnäçe böleklere bölýärler. Ýagny ilki gaýnadyp, onuň bolsa buguny sowadyp, her hili nebitiň fraksiýalary, ýagny nebitiň her hili bölekleri alnyp, aýry-aýry önümler hökmünde bölünýän eken. Indi alkanlaryň himiki usul bilen alnyşyna serep geçeliň. Bärde iň birinji mysalymyz doýmadyk uglewodorotlaryň üstüne wodorod goşup, ony doýan uglewodorotlara öwürmek. Elbetde bu proses öz-özünden geçmeýär, oňa ýylylyk we katalizator gerek. Ulakan ýokary temperaturalarda we katalizatoryň täsirlerinde doýmadyk özünde ikili baglanyşygy saklaýan ýa-da üçli baglanyşygy saklaýan uglewodorodlaryň üstüne wodorod goşup, ony doýan uglewodorodlara öwürmek reaksiýalaryna gidrirlemek, ýagny wodorod goşmak reaksiýasy diýilýän eken. Ikinji usul Wýursuň reaksiýasy. Wýursuň reaksiýasynda näme edilýär? Özünde galagen saklaýan önümler, maddalar natriniň täsiri bilen natriý bilen reaksiýa goşup özünden iki esse uly bolan S2 bärde bolsa S4 de özünden iki esse uly bolan e, alkanlar almagyň metody ýurşyň täsirleşmesi üçünjisi karbon kislotalarynyň duzlaryndan alnyşy şu taýda mysal üçin natriýniň asetatynyň üstüne natriniň hidroksidini goşup gyzdyran wagtyň metana öwrülýän eken. Muňa bolsa karbon kislotalaryň duzlaryndan alnyş metod diýilýär. Dördünjisi karbid usuly. Karbid usuly esasan laboratoriýalarda ulanylýar. Haçan özüňe, mysal üçin, metan gerek bolsa, ony himiki usul bilen karbidlerden alyp bolýar. Karbidiň üstüne suw goşup, metan gazy bölüp çykylýar we alýuminium gidroksidi emele gelýär. Indi alkanlaryň fiziki häsiýetleri. Alkanlaryň molekulýar massasyny artdygy saýy, mysal üçin, metan, etan, propan, butan şeýle ulaldygy, ulaldygyça saýy olaryň gaýnama we ereme temperaturalary ulalýan eken. Häzir olar hem düşündirjek näme üçin ulalýanyny. Molekulýar massasy artdygyça olaryň fiziki ýagdaýlary hem üýtgeýär, ýagny birinji we dördünji alkanlary metan, etan, propan, butan gaz halynda, ondan soň bäşinji we on ýedinji pentan, heksan, heptan şeýle yzygiderlikde on ýedä çenli suwuklyk halynda, on ýediden ýokarsy bolsa, on sekizden başlap gaty halynda eken. Indi näme üçin Şu taýda gaýnama we ereme temperaturasy ýokarlanýar diýdik. Şoňa seredip geçeliň. Näme üçin gaýnama temperaturasy ýokarlanýar? Gaýnamak diýmek näme diýdik? Bir molekulanyň energiýany alyp sistemden gaçyp gitmegi diýdik. Indi göz öňüňize getirip görüň. Propanyň gaýnamak temperaturasy ullakan bolarmy ýa-da heptanyňky? Göz öňüňize getirip görüň. Propan şuňňaljak kiçijek molekula şöyle gaýnamasy üçin Gaýnamasy aňsat bolarmy ýa-da ullakan molekula bolan heptanyň gaýnamagy, ýagny agyr molekula? Agyr zat elbetde özüne köp energiýa talap eder dogry dämi? Sistemdan çykyp gitmegi üçin köp energiýa gerek sebäbi molekulasy agyr ony sistemdan çykarmak üçin köp energiýa gerek şoň üçinem gaýnamak temperaturasy ýokarlanýar. Mysal getirýän, prostoý özümden mysal getirýän doly ýatdan bilemok temperaturasyny. Aýdaly bu 10 gradusda gaýnaýan bolsa, bu eýýäm näçede 20-25 gradusda gaýnar dogry däm. Ýagny özüne has köp energiýa alan wagty gaýnamaga başlar. Indi eremek temperaturasy näme üçin ýokarlanýar? Sebäbi maddanyň fiziki ýagdaýy üýtgeýär. Suw, mysal üçin, buz nol gradus derýada bar däl. Ýöne demir näçe gradus derýa? Ýalňyşmaýansam, müň bäş ýüz otuz ikimi şoň ýaly bir zatdyr derýa. Ýagny fiziki ýagdaýynyň üýtgäni üçin, suwuklykdan gata geçeni üçin ereme temperaturasy hem ulalýar. Ýagny näme diýjek bolýas? Molekular massasy artdygy saýyn erime temperaturasy hem artýar, sebäbi maddanyň fiziki ýagdaýy üýtgeýär, ýagny gazdan suwuklyga, suwuklykdan hem gaty halyna geçýär. Indi alkanlaryň erime käsýetlerine seredip geçeliň. Alkanlar suwda eremeýärler. Eger alkanlary suw bilen garyşdyrsak, edil ýag bilen suwuň garyşmaýşy ýaly, olar hem bir-birine aýrylyp durarlar, sebäbi suw polýar erediji, alkanlar bolsa polýar dar molekulalar. Ýöne alkanlar haçanda özleri ýaly polýar däl eredijilerde, meselem, benzolda eredilen wagty, ýene gowy öz arasynda garyşýarlar we ergin emele getirýärler. Indi gazlaryň ysy barada aýdyp bermek isleýän. Biziň öýde görýän we ulanýan gazlarymyz Tebigy gazyň özboluşly ysy bar. Her kim bilýär, gaz çyksa, hä, gaz çykdy diýip, gazlar öçürilip, howply ýagdaýlaryň öňi alnyp bilýär. Ýöne, aslynda, tebigy gazyň hiç hili ysam, reňkem ýok. Bu gazlaryň ysynyň nirden gelip çykandygy barada örän bir gyzykly taryhy ýagdaý bar. Men şony size aýdyp bermek isleýän. Bir müň sekiz ýüz otuzynjy ýyllarda Meksikada neft we gaz senagaty örän güýçli depginde ösýär, esasan hem nebit senagaty. Şu döwürde umasyz ýagdaýda, umasyz e, möçberde köp pullar gazanylýar we şäher baýaýar. Onsoň şol şäherde ýörite e, çagalaryň gowy soň döwrebap bilim almasy üçin häzirki döwrüň puly bilen hasaplananda 18 million dollarlyk London High School, ýagny London ýokary okuwy diýip bir bina gurulýar. Bahasy on sekiz million dollarlyk gaty iň soňky döwrebap şol döwrüň talabyna laýyk şekilde gurulýar we şol binalaryň ýylatmak üçin tebigy gaz ulanylýar. Onsoň bir müň sekiz ýüz otuz ýedinji ýylda çykdajylary azaltmak üçin tebigy gazy kesip, nebitiň ýanyndan çykýan gazlary ýakmaga başlaýarlar. Aslynda ol tebigy gaza rugsat bar eken, ýöne nebitiň ýanyndan çykýan gaz hiç hili bir bahasy ýok. Häzirki döwürde hem şöyle nebitiň ýanyndan çykýan gazlar göni şo nebitiň wişkalarda ýakylýar, görüp görýänsiňiz wideolarda. Şol adamlar köp biljek bolup, puluny ekonom etjek bolup, ýaňky nebtiň ýanyndan çykan arassalanmadyk, işlenmedik gazlary mekdebiň ýylatmak üçin ýakmaga başlaýarlar. Onsoň bu gazyň hem hiç hili ysy bolmanlygy üçin ýaňky käbir krantlardan, käbir deşik ýerlerden ýaňky gaz ýuwaşjyk bilen mekdebiň içine akmaga başlaýar. Munuň hiç kim bilmeýärse, oň hiç hili ysam ýok, reňkem ýok. Nädip bilsinler? Mekdep ýuwaş-ýuwaş ýaňky gaz bilen dolmaga başlaýar. Onsoň müň sekiz ýüz otuz ýedinji ýylyň mart aýynda, mart aýlarynda okuwçylar nägilelik bildirmäge başlaýar, biziň kellämiz agyrýar, biz özümizi gowy duýamzok diýip, ýöne muňa hiç kim gulak gabartmaýar. Ýene öňki şekilde dowam etýärler mekdebe. Onsoň 1837-nji ýylyň mart aýynda öýlän sagat 3 töweregi olaryň biri bir elektrik enjamy toga sokan wagty ýaňky elektrik enjamyndan uçgunjyk çykýar we bütin mekdep aýylganç bir şekilde e, partlama sezewar bolýar we bina ýer bilen ýegsan bolýar. Şu suratda görşüňiz ýaly çepdäki suratdan çekdäki binadan hiç bir nam nyşan galmaýar. Ol şol atlamany gören adamlar, gözi bilen gören adamlar aýtýarmyşynlar mekdebiň diýä ýokarky kryşasy bir gezek ýerinden uçup Ýokaryk galyp soňam ýene ýere girip gitdi-de ýa-da ýa şoň ýa güýçli ater we patlama bolup geçýär. Jemi dört ýüze golaý okuwçy, mugallym ölýär, wepat bolýar. Hatda şöyle bir güýçli patlama bolýar olim mekdepden 200 metr uzaklykda Park edilen bir awtoulaga iki tonnalyk bir beton, şu görýän betonyňyz iki tonna agram bolan beton urup girip ýaňky maşynyň örän zeper ýetirýär. Göz öňüňize getiriň, iki tonlyk bir beton bölegi iki ýüz metre uçup gitýär, şuň ýaly güýçli patlama. Onsoň derrew ýygnak etýärler Amerikada we Meksikada hemme ýerde bu gazyň hökman ýiti bolmaly diýip karara gelýärler. Sebäbi eger gaz çykan wagty bilmeseler, ýene şeýle pajygaly ýagdaýlaryň bolmagy mümkin diýip, gaza ýit bermäge karar berýärler we şo wagt himikler güýçli iň bir ýiti güýçli adamyň bilip biläýjegi maddalardan biri bolan etil merkaptany öňe sürýärler. Etil merkaptan näme üçin Imine etil merkapdan, çünki ol örän az mukdarda, ýagny nol bütin ýüzden otuz alty ppb, ýagny nol bütin nol nol nol otuz alty gram metr kub konsentrasiýada adam ony duýup bilýär. Bu diýmek näme diýmek? Eger iki otagly bir jaýyň ýakjak gazyna, alty ýylda ýakjak gazyna deňeşdirmek üçin mysal getirende, Iki otagly jaýyň alty ýylda ýakjak gazyna ýekeje gram etil merkaptan goşulan ýagdaýynda adam şu ysy duýup bilýär, ýagny ummasyz gije-de on bir müň metr kub gaza bir gram etil merkapdan goşulanda adam şoň ysyny bilip bilýär. Şoň ýaly güýçli, şoň ýaly ýiti ysly bir himiki madda bolan etil merkaptany häzirki günlerde hem Bütin dünýä ýüzünde şol bir birmeňzeş bolsun diýip, etil merkaptany ulanyp, tebigy gaza is berýärler. Hany, haçanda bir ýer turbalar deşilse, döwülse ýa poslasa, ýaňky gaz daşyna çyksa, şeýle aýylganç patlamalar bolmaz ýaly, etil merkaptany ulanyp, bu ýagdaýyň öňüne geçmegi başarypdyrlar. Şunluk bilen bu temamyzyň birinji bölegi gutardy. Ikinji böleginde galkanlaryň himiki häsiýetleri, olaryň ulanylyşy we olar barada degişli meselelere seredip geçeris.